there is no good will korwa ase efamiri. Echallenge enene tokonyora neria okonyora maybe efamiri ekorangeria estory, gwakora omogano, onye ne dispute yarenge, bagenda baomerana kando, baasonsorana, batari gokorangeria bagotebi ng'a aka aka estory riria gwachete okabeka, ntwachete tokaigwana. Igo chistory nchire echinde okonyora togotigera nchera, because okonyora ng'a ntori koba informed, ekero richibu riatokire. Lakini chiri chiokwagacha bono buna enyomba ero, Ero nkonyekora tore mpaka omoiso, kera omonto omanye ng'a yatwakorire koagacha na kera egento. Enyomba nere twaagachete, chinsemo chiria chia nkaaria marani, rioma, nyomba eria yaerire yachwateirwe, actually we are planning next week togende koyeigora erinde erio omong'ina oria asoe nyomba. Moinyorete ntwachiete ase akorokwa ng'a Nyamasibi. Nyamasibi, chinsemo chiria chia Gotinyango, aria Nyaribari Masaba. Ase aria, ekero twachiete ororo, ase omogano nore twachiete togakoraa igoro y'efamiri eyemo yaeneti omwana obo, lakini egacha magega ekamanyekana ng'a kumbe, baenirie omobere otarenge oyobo. Ekero oyobakagerete baenetie achete gotoka ogoaka esimika, bagocha gokuming'a ng'aki ekare, lakini rende bagacha goconfirm ng'a yaya, baenirie omobere omong'ao. Ekero nachiete gokora omogano, nabarierete eira, nkabatebia ng'a ninteme goika ere abagwakiri baria nsigete ase orogongo rwa Gusii, bateme gotokonya erinde tonyore eorder yogootinda okora omobere oyio, ekiagera our brothers babo Obed, konya bang'ainorwe ng'a oo, morente siringi elfu mia mbili, oo, morente siringi elfu mia moja, oo, gose ng'aki, lakini nkabatebia yaya,

Rikaba are korika Ramasha police station bakarika keroka so egabidi naende toirane koti omogwakiri ochoke airane koti agende naende gochenchia akairana kotini ochenchiri eoda inche asogete moiso onde bono noo toyebwate aa eywo egochika abasikari ba Ramasha na abanto bande babwaterane Korora ng'aki omobere oyio ogosokigwa, ekiagera as we speak, the real daughter okorokwa Sarah Osano, bado tarairana ka, koreng'ana buna abagusii batebete na abagaka ba Nyamasibia aria, bagateba ng'a yaya tagochicha mpaka twatindokoire omobere oyo korwa aa. Igo nao akamenyete amairi pending omobere oria okorusigwa ororo amanye koirana nka. Riria twachiete ntwanyorete nebwatiraneti, am happy, ng'a naibora omwana,

ekiagera ororere nomwana oyo ore nenka. Na kobua mono, ekero twanyia korigereeria, omwana saro nache aga Nyasae akamokonya, akanyora omwana, omwana mbuya are. Iga akamanyete aare chio birato bono ng'ina moke, Okay. but am hoping mbuya are, eh bono.
Ritang'ani tiga nkore ne mbuya mono. Ekiagera you've really called our office gwakire chisimi tata kabisa you've really followed this matter kabisa kabisa nyasaye tiga kobeka chinguru asante naende okorora ng'a nabo kwarenge committed korora ng'a efamiri eri yakonyekire eh ekiagera onye makomokerende yes eh Abagoboke boyete, nabo ogekwarara ki, lakini Ewana. you know, eh obogima ndire okorigereria kwarana yaya, Ewana. omonto omino na oyomino, naende nabo gotakobekera okoboko na yaya, mm. eona.

Oyo otemire ase chwari amang'ana akorwa konya obwatia, Yebo. tokocha kobwatia nere. Obere kera kera nonye ekero moiseke onde twakwanete nere, Mm. akonte mwana, kasini yago ochandekire aria ase akare, Mm. naki oroche agokonya kairaneka. Mm. Ekiagera tobangete in early January, airane Mm. back to school. Okay. Eh, bono. Um, maybe ntageteba on the public record Bo- naigwete ng'a mwa consulted some lawyers bakabasaba chibese twa consulted round round, eh, of course yarenge echallenge, mm, na omochie oria Mm. echallenge chinyarengeo, eh, bono, but rende I thank God mm, ase egasi gwakorire, mm, ekiagera gokwana gosemania na omowakiri Mm. rituko ase rituko, nabo ekoba echallenge, lakini iga nche otokorere egasi eye naende for free, mm. nabo tokomoakera asante.

Na inche kaka, ekero nare korigia omogakiri ochoki, timwakaneti ane koini buna single cent, timwakaneti nonye ne eshiringi, egento ngokeminyokeria ere bweka na efamu yaye, goetera ase omofuko oye, mpaka ohakikishire ng'a richibu riatokire. From this desk ya Bosongo Vibes, kaka Sungura, efamiri ya Sarah, yonsi pi engima the extended family, na abanto bonsi pi, amashabiki a Bosongo Vibes. gaki, omogambi wakiri ochokia ase otegererete eclip eke iga, twatebire mbuya mono mbuya mono, nyasaye tiga agoseni for the good heart you have eh no Ekero yes. okwana ribaga erimo iga naki, ase efamiri eria yao sana aria Coach Nyango. Yes.
omwalimu, nero nere obere akombwatereria sana kon- kombwatia, ekero nakombua rituko ase rituko. In fact rende nare gosaba na titokoirana, ekiagera inche toroche inde from the side of the ma aunty, Yes. from back to the family eye rigori nyango. Eh, yes. Ere nare gosaba na
ekero amang'ana ya Nyasae aigoire chinchera eng'encho kabere iga eye, Mm. nabarabwo ba communicate Yes. ase enchera ere bwango, Mm. erinde tokonye makomokoria. Yebono. and I am thinking mwalimu, nyore kare kare esukuru bono iga, I think nko communicatinire nere motebi ng'a eorder eria yakorire ki? Ya- Yasokire. yasokire, erinde na baria ba organise aria buna efamiri yabo, erinde tokore ki? Egende igoro ya okonyora public health,

Rituko erio ekero riraike, ntogende ororo, naende tobararerie ng'a officially bono omobere otinde okoirwa, na eprogram y'okoirana esaraka, bado ntoba-update, tomanye ng'a oiranire, na inwe ekero mwarorire estory yaika ere omoerio nario mokogoka ng'a yaya, gento keria kumbe nabo giachete gekaera buya iga. God bless you, korwa iga chinsemo chia Bosongo Vibes Studios, Nyasaye oyio.